L-ewwel memorja tiegħi hija kont għadni primary school u id-daddy tiegħi dak iż-żmien kien jieħu ħsieb ix-shows tal-iskola, però kienu jirrextaw il-kbar. Għalhekk kont immur dejjem rehearsals miegħu, u dejjem nara ovvjament rehearsals tal-istess play, nitgħallem il-lines, nitgħallem is-songs. Il-Festival Trikki Trakki se jagħlaq sitt snin u se jkompli fit-tradizzjoni ta' tluħ ta' workshops u ta' produzzjonijiet mit-tfal għat-tfal b'mod li jqarreb lill-udjenzi ż-żgħar lejn dinja ta' ħsejjes sbieħ, movimenti fantastiċi u kuluri li jgħajtu tat-teatru. U kienet play tal-iskola. Il-proċess ta' Trikki Trakki huwa twil, nibdew billi Teatru Malta joħroġ l-applikazzjonijiet, japplikaw l-iskejjel, Nagħżlu sitt skejjel biex jipparteċipaw f'dan il-festival, imbagħad dawn is-sitt skejjel jingħataw sitt diretturi professjonali li mbagħad jibdew jaħdmu mat-tfal ta' dawn l-iskejjel li jkunu ġeneralment tal-year 7s jew il-form 1 u jibdew il-provi ma' dawn it-tfal flimkien mad-direttur ġewwa l-iskejjel biex jibnu sitt spettakli, sitt spettakli li ġeneralment ikunu ispirati minn xogħlijiet teatrali klassiċi. Imbagħad, id-diretturi jibdew bil-provi fl-iskejjel, jibdew jibnu dawn ix-xogħlijiet, dawn it-tfal jibdew jitgħallmu ħiliet ġodda. Ħafna minnhom qatt ma jkunu għamlu teatru f'ħajjithom, qatt ma jkunu ma missew ma' palk jew ma' rehearsal, ehm, u din tkun l-ewwel esperjenza tagħhom fit-teatru. Imbagħad wara dawn il-provi li jsiru ġewwa l-iskejjel, Naslu għall-ġimgħa tal-produzzjoni. Din is-sena l-ġimgħa tal-produzzjoni se ssir bejn it-22 ta' Marzu u l-Ħadd 26 ta' Marzu. Il-ġimgħa tal-produzzjoni tibda billi dawn dawn it-tfal minn dawn is-sitt skejjel flimkien mal-għalliema tagħhom u d-diretturi u t-tim kollu tagħna jiġu ġewwa l-M-Space l-Imsida u iqattaw il-ħin kollu tagħhom tal-iskola bażikament jagħmlu dawn il-provi, jagħmlu workshops differenti u jibnu għal dawn l-ispettakli li mbagħad isiru lejn tmiem il-ġimgħa. din ġeneralment tkun esperjenza unika tfal, dejjem jieħdu gost, dejjem tkun ġimgħa mimlija enerġija, mimlija gost, mimlija entużjażmu, minn kulħadd. Dawn it-tfal jagħmlu wkoll eh, biċċiet minn props u mill-kostumi bidejhom stess waqt waqt workshops li jagħmlu. Jiġifieri dawn it-tfal jirċivu jieħdu daqsxejn ta' toma ta' x'inhu l-proċess teatrali mill-bidu sal-aħħar. Jiġifieri minn mindu jkun hemm forsi l-qari tal-skript ġieli, jagħmlu dawn il-props u kostumi bidejhom, ikollhom workshops dwar l-irtok, jitalmu kif jagħmlu l-irtok għal palk tagħhom stess. Imbagħad Meta naslu għal tmiem din il-ġimgħa tal-produzzjoni, jagħmlu dawn l-ispettakli lill-tfal tal-iskola, dan ikun il-ġimgħa 24 ta' Marzu din is-sena, imbagħad is-Sibt flaxija u l-Ħadd filgħodu jagħmlu dawn l-ispettakli tagħhom għall-pubbliku in ġenerali fejn jiġu jarawhom ġenituri u nies oħra. Apparti dan il-proċess dawn it-tfal jirċivu wkoll workshops f'ħafna ħiliet ta' teatru, bħal kitba ta' teatru, disin ta' set, kif ukoll il-moviment, il-vuċi u affarijiet oħra. Ġifieri il-proċess ikun pjuttost intens għal dan it-tfal u pjuttost komplut. Din se tkun is-sitt edizzjoni ta' dan il-festival u din se tkun l-aħħar waħda tiegħi bħala direttriċi għaliex Inħoss li wara sitt snin illi inni niddirieġi dan il-festival f'isem Teatru Malta, inħoss illi jkun hemm bżonn illi ngħaddi il-baton lil xi ħadd ieħor u fil-fatt hekk sa jiġri. U jiena nittama li dan il-festival li huwa tant għal qalbi u li jagħmel tant ġid fost it-tfal tal-iskola ikompli jikber, jitkattar u jkompli jkun suċċess biex dawn it-tfal ikomplu jikbru, forsi wħud minnhom isiru professjonisti fit-teatru u f'dan il-qasam. Ikomplu jkattru l-kreattività tagħhom iżda wkoll forsi jkunu udjenzi u jmorru jaraw it-teatru.